Wel, i ddechrau, Siân Gwenllion, llongyfarchiadau mawr i chi. Um, mae wedi bod yn gyfnod reit anodd, dwi'n siŵr, i fod yn ymgyrchu i ddechrau, felly uh, buddugoliaeth go iawn, a da chi wedi dwblu uh, y ffigurau hefyd. Sut ydych chi'n teimlo? Wel, dwi ar ben fy nigon um, a dwi mor ddiolchgar i bobl Arfon am roi i ffydd gweld nhw yno fi unwaith eto a hynny yn 'i miloedd yy dyma'r canlyniad gorau erioed i Blaid Cymru mewn unrhyw etholau e- etholiad yym a felly yym dwi wrth fy modd ac wrth gwrs un o dîm ydw i yym a ma'r tîm yn Arfon yn ardderchog a dyna sydd yn cyfri am y y yn rhannol beth bynnag am yr fuddugoliaeth fawr heno 'ma. Wrth fynd o ddrws i ddrws yn ystod yr ymgyrchu, pa fath o bethau oedd bobl yn yn poeni amdan 'lly? Wel, oedd 'na nifer isio siarad am eu profiadau nhw yn ystod y cyfnod Covid a sut yy gyfnod oedd o 'di bod iddyn nhw. Oedd 'na lot o bobl yn falch o gael sgwrs beth bynnag achos oedden nhw'm yn gweld llawer uh, o, o bobl, um, pawb yn hynaws iawn. Um, materion iechyd yn amlwg poeni rwan am y rhestra aros hir, materion tai, um, diffyg tai ar gyfer pobl ifanc yn yr ardal, um, materion bara menyn go iawn odd yn mynd a a bryd yym llawer iawn ohonyn nhw ag wrth gwrs odd o'n gyfle i mi sôn am yr ysgol feddygol sydd wrthi'n ca'l 'i datblygu ym Mangor un o'r ymgyrchoedd odd gen i yn myn' mewn i'r Senedd ag yn falch iawn bo' ni wedi llwyddo efo hynny yym ag odd o'n gyfle i fi sôn hefyd am yng ngweledigaeth i ar gyfar yy yr ardal yma yy dros y cyfnod heriol nesa' 'ma sy sy'n wynebu ni. Yy fydd 'na gyd-weithio efo Llafur o gwbwl? Yn y Senedd 'dach chi feddwl? Mae hi yn gynnar ar hyn o bryd i wybod yn union yym be' ydi'r sefyllfa yn mynd i fod ar draws Cymru a ma' siŵr fyddan ni'm yn gwybod yn iawn ma'n debyg tan bora dy' Sadwrn yym a ond y'chi ma' angan bod yn aeddfed ma' angan i bawb cymryd 'u cyfrifoldeb yn y cyfnod yy sydd ohoni rŵan a gweld yym y'ch chi yy be' s- be' sy wirioneddol ora' ar gyfar Cymru yn y cyfnod nesa' 'ma. Dwi'n sicir bod annibyniaeth yn rhan o'r sgwrs genedlaethol erbyn hyn yym mi o'dd hynny hefyd yn beth o'dd yn codi ar stepan y drws ac yym dwi isio bod yn rhan o'r drafodaeth yna rwan, sut da ni'n symud uh, y llwybr, ar hyd y llwybr tuag at annibyniaeth, pa gama sydd angen i cymryd yn y cyfnod nesaf yma, um, a mi fydd angen cydweithio ar gyfer gwneud hynny. Ar ôl chydig o wsnosa prysur iawn iawn i chi dwi'n siŵr, be, be sydd ar y gweill nesaf felly yn yr wythnosa nesaf mae i ddod? Yn yr wythnosa nesaf i ddod fydd um, ail sefydlu'r swyddfa ailgydio yn y gwaith achos 'dan ni'n 'dan ni'n neud yym 'dan ni'n helpu miloedd o unigolion ma' 'na fwy i waith aelod o'r Senedd na bod yn y Senedd wrth gwrs ma' 'na lot o waith yn mynd ymlaen tu ôl i llenni i helpu unigolion efo'u sy- efo sefyllfaoedd digon truenus yn amal iawn yym felly ailgydio yn y gwaith yna i gyd a wedyn lawr yn y Senedd fydd 'na dipyn o drafod yy ma'n debyg yn bydd.